Bas ni kwa mga jwango mo daparo ni my chendro mar. Oh, umejo life. Mwakelo nu tich awan kati sa ngwen ko ya sani. Wa sa ngwen wange. Ma en chiro manyi soma bedo ki challenge maber kabisa for all our fans. Let us just be here for one. In the second time, we are here. But blame is the first time. The first time. for us to be here the challenge ma wan go kawuono uh -huh. aran mondo aparo ni ng'ama winjo maber kabisa mm -hmm. nyalo wacho maber kabisa ni sama owinjowa to odwa ni mondo wawinj ni to gima wawacho ni mhm. onego wabire wawinjo ni to watimo nang'o wach ma wan go the topic the topic of, of today, today yes. e idho gari mm. ing'ama dhano kendo ubedo ka iyudo ka idhi Kisumo kata ya Kisumo idhi Migori Migori at the same time dayo moro godonjo e gari mhm. sama donjo e gari ema biro kobiro to donjo bedo e bathi mm. gari ya Kisumo nyaka Migori en mia auchiel prabich mm. Dayo nigi mia hmm. ang'wen. Mia ang'wen. Nyiso dayo remo 150. Uh, no, uh, dayo nigi 250 shillings. Mopo dayo remo. Yes. Sama dayo remo gini, uh-huh. tida go dayo oko kech kondakta ni tich. Hmm. Ok onyal idho gari mako timo nade? Moko chulo pesa moro. Hmm. Koro dayo ipuko oko to imbe kaka chuny ma in go. Chuny maler. chuny ma in go chunyi ma in go chuny ma an godo maber nyasaye odonje Iya man a agolo dayo oko. Otiya. Otiya. Bed baka. Beda. Achulo. Modogno. Kasto chulo. Kaw gik katito. Gaero mang'wech gaero tipo kaito ji dhi Migori. Jok ma uso rabolo buru kia buru. Ya ya ten ten ten ten kelo ten ten le busu tiya le. Okalo. Dayo lenga lenga ba. Dayo lenga lenga.

to kendo chak i- i- ikela ochak okelo gweno moro Ochak maneno okelo gweno. ka- gweno mangima Eh, mia abich abich dani Mm. ok kal na Abok wang'adi. ok ong'ad aa nyakwara ng'adna to okawo gweno to okete e bwoya ka Bweka. to chako okawo rabolo osoyo e bwoya ka to chako okawo Bando cha bing'e osekawo mar miya. osekawo mar miya Ehe. baso o- e iye ka Mm. bing'e ni wan gi watermelon to en bing'e ni kawe en bokawo to soyo to nyiso ja makanga mm. rabolo mar sagrano mm. to ket na malo e wi ango e wi e gari malo gari malo eh. kole ba ah, watimo nang'o mikano un jieni ni nyakwar gona kwan jogo ni mata kawo no mata to dayo golo 1000 e ojuku mang'ich to tuwo to chulo go gika bills to chako rem ochako golo 1000 to chako wacho nyakwara gona kwano ero ketna gino rabol ketna gweno maber e ng'ama nomiyo dayo mokonyo dayo gi pes ka dayo onge iloro dayo dwoko koso

So hapo ni comment kuna eh, were Nicholas acho kajo ni ande mm -hmm. oduoko maler ma mm. mano koro tiende ochalo ng'ama chamo fe deti chamo deti chamo fe mm. Kristo kuda mwote kaya yani amen Nagoni eh, mano donjo wang'e kabisa. Dayo otimo gima idwaro. Okodifaya to ok ochul. Lakini gima idhiyawo to ok onyiew. Aomo onyiew. Mm-hmm. Kendo chak wang'eyo ni Shanice kaya chande en onyierowa kabisa okoni mano wacho mit kabisa. Mm-hmm. Eh, kwarango kendo Victor Akedo. Mm. Okoni niko ndani osiepna. Mm. Eh, kendo wan kaya chande gi wan kaya chande gi people say you look good.

gin gi lewni minyalo mi for hire mm. kidwa dhi arus moro to kidusori ahinya dhi kanyo to ichulogi matin tidhi for hire then ichak iduogo kendo kaka wajens oya wan gi sude mabeyo mm. wuoch mabeyo tai mabeyo moya loka mm. omiyo kaka wajens oya thank you very much for being with us here wamor kodi you give us quality services yes wachak waneno wachako somo comments kachande mtoto misa koni an owene dayo pesa Bruno Mesa wene dayo pesa mm. to rabolo mm. titimo nang'o gigweno gibur goduma aluf ariyo yawa ah. wan gayadana gi abudho junior mm. an chuny maler naweyo nayudo ka ema wang' chuny maler ero oseweyo eh?

Yes. Share. Wangara gi Fred Makam. Mm. Okonier oh ko, Deriko Gayo okonier kamano ng'ata. Mm. Yes, number. Wata okoni about Deriko Gayo, Deriko yeah. Gayo. Mm. Deriko Gayo lo niko Gayo James Waya. Mm. Man gi branches mopogore opogore town kata sande. Yes. Ko Gayo James Waya en kuma warwake joma chuo. Mm. Warwako chuo. Biwende ni chuo to warwako kabisa. Mm. Suit moro. Ah, kidwa dhi wuotho ko Gayo. Very nice. Ko Gayo norwaki. Mm. Kogayo bro dusi koya malo. Mm. Momi itai. Mm. Nyaka wuoche mapiny manie tiendi. Mm. Nyaka ngolo. Mm. Minyalo miyi ki joma chon nyaka miyi jake kama. Deruo jake warwa. Aneno ka aneno ka jok moko bro njoka wachalo warwa ko engineer sedi sedi uh -huh. mano guda sumbi. Thank you so much. Aneno ka ka nyaka warwa ko kendo uh -huh. engineer Bisalom. Bisalom. Mano ngama sias kabisa. Uh -huh. The same time aneno ka

Kevin mm. maka Lawrence Kadote yes. min jaki ketna yeah. Frederick Oduol koni jambo yeah. jambo yeah. akoni pek madatari mm. program pod en dua no, en umecho mm -hmm. program every Thursday yeah. dayo duoko duoko koso koso ne jomoko kodonjo yeah. walernegi ni ande mm. in gi pesa mari moro matin minyalo dhi go minyalo dhi go donge gi miero prabich minyalo kata prabich ni chamo dayo bende nika tidho ga to chuny maler ahinya chuni ne kaka ng'ama samawuoth lutalo gimogwedho iriembo dayo oko nikech siling miero prabich dayo gogo duogo ne adani bende bathaka miariyo prabich no amgoto okay after chudo mm. E rakati mubire kugik rodi ineno ka dayo ogolo ogolo koke oko penjo nyaka bech oduma bech oduma to penjo bech gweno bech gweno to gigi te nyaka rabolo nyaka rabolo moket twe twe twe malo ei gigi te tineno ka dayo wuodho 1000 taslim taslim chulo kendo pesa kore ni orem to orem kendo chako golo 1000 kendo taslim motwo motwo koro golo aluf ariyo

Who are some comments? Mo- eh, Esbon opelele ngama nongeyo. Nilalo nyaba chame. Eh, eh, Steve odhi wacho ka ni en be en engineer, en gi sumu ka, Mhm. gisemoke kendo liel, Mhm. omejo. Umecho. kawuono. Aya, Thomas Manyala kuni niande, mano, amaye pesa na waki. Thomas kuni pesa na, iduoko ne to. Wan kata kande gi Ben to dong wacho ni nyego mora maratari. Mm. Eh, Sultan Alofi wacho ni min jaki. Chungi miel matin. Daya duoko na cheji aye. Alofu itur. Sultan okode alofu. To nyaka tur. Alofu ituro. Aya. Wan kata kendo gi wini wacho ni ya. Antu pesa to sakwera wada. Omiya. naambia pesa na eh mm-hmm. ero ajabu mm. ozo chiewo kendo ero fwafwaya niego mano wili kan kati chande ah. emano lokumu ah. chakre wuon chakre wuon jake mm. jake tinde wang'e pichni apa nodo wacho ni chakre wuon jaki kal mm. min jaki tinde onge pichni marom nade mm. pod ok origa jachane ni sani yes. wasechopo gi eh, viewers maber kabisa yeah. jachande we waith ndege matin nitie joma mm. chandowa yeah. koro kwaseidho ndege mm. eka chieng' gini pod in the meantime share and comment mm. aparo ni ber maratari mm. mm. mos makende ne jowinjo pole pole sana yes. wakwayo mos makende ne jowinjo mm. kuom uh, matin mag yamo mok nyal geng' mm. ne pok wan gi shida kacha unajua gigi otigi losi dhano omiyo na mikono ya binadamu

Mm. Aha, jalo the governor. Hi, thank you so much Jackie Ashley. Wangale kande gi Esbon Ouma. Mm. Makone pesa mara. Mm. Pesa mara. Ah. To le kama no kolo kwa ngene pache wacho nango. Pesa na. Pesa na. Pesa na. To ko dibela. Aya. Mano dayo wapogo godo mwandu. Mano an kani ja dhako ruoth. Mm. Mwandu kani dayo no. Mano ja dhako ruoth. Ipogo go mwandu. Mano gudo Mombasa pwani. Ehe. Upogo go mwandu dare. Gigi mokako amba kawo. Ika kawo kani bani. Ah, chalre. Omosh keni. Mm. Delu in the house jano min jaki awinjo maber from Kisumu direct. Thank you so much. Gima isemiyo dayo onge tiende ken kawo kendo. Lakini chunyi. Chunyi to yuwa. Ii, to ludore. Ludore. Eh? Eh, okay, wan omos kidi kadho koni an onge tindo kawo pesa mosemiyo dayo. Mm. To mane mane in go mos gima lit ni mane mane. Eh, ma in go. To ng'ato gola aluf ariyo. Yeah, yawa. surely. Eh. Surely. Surely, by the way. Eh. Ai. Eh, Surely. Omos, it's okay. Wan kare kare i Dickens, nyakwanja pesa kogalo. Mm.

Wato. Oran mondo wang'ni wagole no Kisii. Mar Kisii. Yes. Ma baba na tuo makoro sani. Yes. Osechalo gi muoch. Yes. E othung'o wa. Kendo se hit. Studio ma apane wan wagoye gi sano. Yes. Timiele sano. Ehe. Uh, tiuse sano. Yes. Koro miyo kamoro amora mantie. Mm -hmm. Wapani wabiro onjo nugo. In the meantime, in the meantime kapok watieko somo comments yeah. wadwa ni wanjnu thumno kidogo kidogo omiyo ng'ato sama pod iparo gima onego bed ni timo ne dayo yes ma en chenro maber kabisa ma nyisi ni umejo show umejo show Thursday from Sunday wabedo chale sasa wanyisi gik maber ma ipetia yes. sama ng'ato chako gima ng'ato ngima ma wantie ni yeah. nitie gik mang'eny ma sama ng'ato petia uh-huh. sama ng'ato petia ang'o gang'o mm. ma sama nyalo timo ere challenges

Mano koro wacho dong' nu jawinjo mara wachuo thum matin. Yeah. Thumni en e studio mm. tidogo e sano yeah. timiele sano mm. pod wakoro ni niyande mm. ing'ama chunye ler mago yeah. mondo oketnwa gimoro kanyo chande yes. dhi e intro mar uh, live kanyo idhi yudo namba mar koketni kanyo mm. inyalo ketie gimoro wakolo werni ya werni wacha tuibe kidogo koro en ma pane wan kendwa Eh, Koro wan an e ja drum set koso an ja backup ah, in adwa ni bed na dansa dancer? Eh, Sawa. eh, an bed- Koro abiro dancer. ma apani maber kabisa Aha. sama koro thumni ada gole mar mondo tim nade jowinje Jowinje. en thum mar kisi to en thum mar uh, owangala system ma be apani sani koro agolo thum maber kabisa maber kama koro wadhiye apani koro wadhi konyowa Koro adwa ni kuong irwaka in the stage to go na majaga all the way from Kisii. Hey, Kola Chalo MC. Yeah. We are welcoming one and only Mama Jackie, all the way from Kisii, coming to give us his very nice music, Ohangla, sung in Kisii. Wapi makofi ya Mama Jackie?

walikuwa tunaonyesha tu no bila kabila eh wate mno wate eh maana wewe mnandio sio kama cha umoke situdio eh ipoko bole koro wadwa ni mondo wagol lugo mapana par maber kabisa ni ok en janu kende ema nyalo miele an bende Nitie gimoro ma nyalo timo. Imbe nyalo dong' igocho, to an be nyalo timo. Oh, anjogi. En tho mowuok. En tho mowuok. Aya koro, ibe rwaka, bende MC, bende MC rwaka matin, to ago, imiye nguru. In a dancer na koro. Oh, in the meantime, wacha tukaribishe muziki wetu kutoka Kisii Town, Tanzania, ndani ya nyumba. Jano Jano, the governor. In the meantime,

gik ma onyiewogo te okay ketho mane odhi kane kacha cha ne eh, en mane okawo gik ma de onyiewogo te parie ok onyal weyo ni ng'ato kaka gigene hapana en mane okawo gik ma de onyiewo te parie Eh, Juliet Awuor wacho kacha cha ni min jakiyo Eh,

Irene M wacho ni min jaki. Mm. Emmanuel Okumu pesa koso ang'owa yaye dayo miya. Dayo pesa koso ang'o? Dayo miya. Eh bale Emmanuel Okumu mm. wacho ga chani ande ni en pesa ne a ah, dayo nyaka duokne. Eh Eh, min shari support nyero mana kaya chande. Mm -hmm. Charo no lo, min jaki, ruoto paki nyiego. Paki yesu nyiego. Kiki bio mejo. Mm.

eh wan kata gi pastor Mackenzie mm -hmm. governor Mosi kanyo mm. akawo osiepna Sharon Oloo osiepna oyawre mm. ehe ng'ato duoke kata makari mm. kendo wan kata gi wan kata gi wuod Nyasuba jana the governor mm. awinjo maler mos bin jaki an wuod Homa Bay East Ward thank you so much thank you so much wuod Nyasuba mm -hmm. wan kata kande gi Kaso Juma mm. keep up the good work yes. because nyakwar kogalo mm. yawa pesa na Mm, pesa na to we ma we mana ni. Nayo duoko. Kare pwar ko dano ja kadwokre. Mm. Ashley Salamanda wachika jani min jaki. Mm. Aish. Piny tek na jite. Mm. Jite. Jite. Ubed dai ubed ga matin. Ubro. Obi bodo. Yes. Wan gi odi wuon Sarai. Mm. Oh. Omejo. Omejo. Nang'o jaber. Mano iluongo ne Isa. Mano bende Isa wuod Bondo bende aneno kacha kawacho maber kabisa ni omejo. Omejo. Aneno kacha be Fred Savea. Be aneno kacha kawacho maber kabisa ni how are you? Mm. You people, you are making my day to be lively. Thank you. Yeah. Pastor Mackenzie chako nwa kane mos na min jaki. Amo aber ayenyo. David Odhiambo wacho ni min jaki. Hmm. To ok idhi maandamano. Adhi saa abich e wang'. Saa abich gi twenty. Atieko makwa satieko ne to already wan mana e yo wadhi. Nalo rado achiek kodu. Maka satieko kodu to wach pacha. Mina jako. Hmm. Tang'o maendeleo ya jowa wadhi wakoni gima endelea yeah. sande.

Sharon Rokoni, amosi nyiego. Nyiego. Nyiego mos na jano. Ero kamano me. Jafeth. Amor kodu jowa Jeff Jamigori. Jeff Jamigori thank you so much. Sami wuon koni mina jako. Mm-hmm. Dayo no dwaro apiya saidi. Oh kobe. Dwaro apiya saidi. Oh kobe. Dimos na kaba. Thank you so much. Otis tinga tinga oganya. Mm. Aneno makare rapogi. Mm-hmm. Kanyam kago kayo siepna. Mm, thank you so much.

Eh, hey, hey. Oh. Iloyo barabamba. Mm. Watu gani? Iloyo barabamba. Lili anataka yao. Barabamba MCA. Mimjaki kondele kibos round ok lure. Mm. Onge wach wa ong'eyo ni arita kwe to pod ber kae chande. Mago jopiny matemo nyiso oh, uh, nyalo margi kendo gitemo ywak ne sirikal. Ginyore.

Nyiero min daki. Hey, awuoro. Umedo. Utiyo matek mano polo. Wacho kata ni umedo. Utiyo matek. Umedo niko ndani shows. Analeta hiyo pesa, analeta hiyo pesa. Mano Christopher. Ha? Okole dale. Duoga. Duoko pesa. Duoga pesa yangu. Duoga please. Duoga. Oti aduoga. dayo duoko Ehe. kosi wene ne welo moro nyasaye ni wa- kapok warito mondo polo odonj ka chande wadwa ni ok ang'eyo gimomiyo watemo so polo to ok odonj ka chande Ehe. mosna adogodo uru uru ni jomiluongo ose erokamano thank you so much adogodu adugudu

omena ah, oduma oduma ah, gweno ah, hey, neno ka nayo sanyo gigi dhi mana mbele koro ye toto bani nyakwara gona bes gigo gona kwan mar gigo tek ma moto toto koro iwo nimbe magi ni kare dayo manore diamond koro kukulo 1000 eyo duku ochulo chakore pesa modong ukoko chakore 1000 moto motuo kendo iduogo ne chieng' kodogolo two pounds at iduogo ng'at mobet bathe kata ng'at mane ti ng'ama ochulo gigi iduoko pesa da duoko ni kose wene kose upogo kode gik mong'eyo ei wache ni mari jawinjo mara ikwako ni chenro makolo ni en ni omejo thursdays so en chom kacha ne mwalando ni biashara yes. wakelo ni mor mogundho kendo kochopo

in the meantime wanyalo konogi ni konwa pachi kaka jawinjo marwa kata janeno moro manano gi sechegi Pascal M. Ni dayo. Sent commented also so much. dayo Thank you so much. dayo Asi, dwoko pesa koso karibu sana ndani ya nyumba. Catherine Otieno nyiero kaya chande eh,

pod odhi mbele gi somo comments ome ah, no wan kata gi Frederick adek Mm. Oh, wacho ni min jaki in kare An kare. ok ing'anyo Mm, Adu sa mabiro. Warwa wada loro gini dakika moko. to- ma biro mbele go Mabiro mbele go. Aparo loro gini dakika moko machuok. To wachako luwo thum achiel cha. Kasto wachako luwo thum achiel cha. To wanyiso ni to ere ng'ama oseyudo mano osapoto.

Sawa. Haya. Watu wako kuona ni yande. Mhm. Kapo kwa we. Yes. Hii ni gari. Irie gari, maji moro Hii ipo. ni gari. To un gi da ng'ato bedo gi bati en ng'ama da. To kondakta en ng'ama nie tich ka gari osewuok en ng'ama choko ga pesa. Eh? Dayo dhi Migori. to ya Kisumo to ing'eyo maber ni kidhi Migori to pesa mag Migori en kata siling' mia auchiel prabich to daya koro miyagi ang'wen to miya kondakta to kondakta kod yare to fifty ya to daya ot nana nana niya en onge ang'o onge to fifty to in gi chunyi maler ka koro daya iloro oko tikoni yawo otiyo ka ne loto antie oyagoleno ng'wech odhi ka daya ochokoro odi

omedo era neni tungi matino abiro yoka obaja yoka yoka please yoka fully locked mano elizabeth okuni she's fully locked omedo yes mano ng'ato ndiko kachande ang'eyo ni gi sani eh, dhano kod min oh, pod gibiro kata mang'eny kabisa dhano kod min jaki amon amuting live from nyamaroka dala pesa mane konyo godo dayo kik oywagi Eh, to dayo motigo motigo yo gazeti but sam